Zvine tibatsi imwe yemsvene tibatsi tibatsire imwe yemsvene tiba mwari ndauya pachigaro chenyu murandakadzi auya ashushikana mumusha wandakatsika tsoka kuuya kuzonokorwa tsoka nevakaipa ndakuuya mukati medzino nguva tinzi ini handina wandakatadzira ndinouya mukati medzino nguva hona imba yangu yakudai kuenda kunozunguzika hama dzinouya ikude kuuya kuzondishungurudza ndinouya mukati me ngenyasha ndiani kubate mapoto uyo mama ndapota hangu ndiri pamutsanyo pano mama ndiri pamutsanyo ende mutsanyo wangu unopera na three Mutsanyo pa kuchidini? Mutsanyo wangu unopa eh, chamunobatira mapoto angu chii? Kana ini ndichitsanya, eh. stove yangu iri kutsanya. Mapoto angu ari kutsanya. Moreover muna chikafu chinobikwa mumba mangu. Amuni kutorina chikafu chacho. Ndibve kumusha ndokorwa chokundyawo. Mwana wangu uri kumhai.
Ah, all right. Mwana wangu asi UK.
Chimira, chimira, chimira.
Mwana wangu uri UK. Chimira. Chacho muchini.
Amuri sifari wairi kuona ndichisununguka mhai. Chimira. Ndikauya kumusha munondishungudza ndomunda. Chimira. mama eh, ndozvandiri kuti kuti ndizwisiseiwo semunhu uri pamba pake uno ndizwiseiwo hamuna chikafu iye zvino tiri pamusanyo tinozarurana tiri saka ndadii chipedza kuda kunosokumisa

Chemudaidzira. Mune vanhu vakamira pagedhi. Saka akudini anhu. Muri kudini?
Muri kuziya.
Uri sikufoko.
Ah, uri kufoko chini kwemunhu iwo. Mira apa choroziya chinyi bo. Nakaita wani mkwasha? Ndini, ndini maichihwa. Eh, eh. Akomana. Handina mari ba mkwasha.
Wati bari kwa mari zvakakwana. Chamunounza magrosa. Bano ndiye ndambere maiya. Hapana kana niti.
Zvinhu zvakatobhadhara kare nemwana ra abroad. Sick, sick.

dzikisa yako mukorore dzikisa zviro ha usane shupika ndiwo vanhu saka zvakatobhata zvakatobhatara kare zvose dzikisa dzikisa po
dzikisa po eh apo sasiya halo eh, akaripo zvako eh, eh eh baba vai aiwa handina kunyima chikafu mhai ba ndangoti mira ndipedze munamato ndikubikirei ah une zviri halo ah. ndingaenda here kumba kwedu ndakurodai Ino kumba ndogo muri kuenda maini. Mama hazi nditi sorry. Ha, hazi uti sorry.
Hazi uti sorry. Ndizvo watumwa. Nemutsa mama. Mutsa we.
Mutsa we. Sorry. Sorry kwacho. Dzikisa ku zvinhu zvangu mukorori. Kana wakuziva kuti kuita hurora kudini? Ndidzoke ndinga chaita wari ndodzoka ndakura. Mama mama ite zvekudini pa chiro chichi. Dzikisa chingezi chako mukorori. Mama. Ah zvinoka zvakwana.
Oh, Ndizvo. Oh, oh, oh, oh. Chinyi?
Oh. Chinyi?
Ndapota. Chinyi?
Simuka.
Takure grocery somba. Mamurike zvekudini? Simudze grocery uise mumba. Dai zvainge zvekare zvaindiswa chinditutisa hey musabati makabati angu musabati makabati angu. Kabati rangu rakufamba riri mumhepo kudai. Online. Kabati wazvizwa. Hmm? Oh, takura ise zviro mumba. Ise mumba zviro. Safe iripo. Ise zviro mumba kasika ichoti kasu kasu. ah. inozisiu mega story wazvizwa mm. kutenga zviro online wazvizwa anyambori australia mhiriyo kwese kwese kwese iyo abroad kwese ichi zvechunzwa pamba kudai zvaita zvekuti tsetserere pamba chaipo chaipo anoshupa arora yemazuva ano ah, chakaoma